Här Clement, Dir hutt d'Wuert.
Merci, Här President. Léif Kolleeginnen a Kolleegen, ech hu reegelméisseg den nämmlechte Problem wéi d'Kolleege vun déi Lénk, wou ech mer muss d'Fro stellen, soll ech op villes vun deem, wat virdru gesot gouf, reagéieren oder net. Ech entscheedege mech haut dogéint, well ech mengen net, datt mer eis mat eenzelnen Aussoe mussen ophalen, wann et ëm d'Gesondheet vun eis all geet. Här President, déi aktuell Infektiounszuele maachen eis Pirate Suergen, an ech mengen, datt et och kengem aneren heibannen anescht geet. Et ass an deene leschten Deeg vill geschwat ginn iwwer méi streng Mesuren, iwwer den Echo op eis Infektiounszuelen aus dem Ausland a sou weider a sou fort. An och meng Virriedner hunn dat jo illustréiert, datt am Ausland tatsächlech eis Zuele fir Besuergnis gesuergt hunn. An ech mengen, datt déi Diskussioun ëm d'Tester oder ob de Large Scale Testing dodrunner Schold ass, e bësse laanscht d'Thema ass. Well éischtens erfëllt Lëtzebuerg seng Obligatioune vis-à-vis vu senge Bierger. An zwar esou gutt, datt mer net nëmmen eis Biergerinnen a Bierger testen, mee mir teste souguer jiddwereen, deen heihinner schaffe kënnt. An domadder si mir e gutt Stéck besser drun, fir e Virus ze bekämpfen, wéi e Land, wat einfach d'Aen zoumécht virun der Realitéit, datt ee Frontalieren huet, wéi e Land, wat d'Aen zoumécht virun den Indicateuren, déi eng zweet Well kënnen indizéieren. Lëtzebuerg huet duerch de Large-Scale-Testing haut e Virwarnsystem, dee vill méi performant ass, wéi dat an anere Länner de Fall ass. A wann ech. Zuele liesen, datt d'Saarland annoncéiert, se hätten ee Positiven an engem Dag gehat, bei der duebelter Awunnerzuel vu Lëtzebuerg, wärend mir, pardon, fir et einfach emol esou ze soen, e puer Meter Loftlinn dovunter awer e puer méi hunn, a gläichzäiteg och e puer Saarlänner hei zu Lëtzebuerg positiv getest goufen deen Dag, da stellt ee sech d'Fro, ob mer net an deene ganzen Teststrategien, Méi Europa bräichten. Mir bräichte méi Europa, wann et drëm geet, déi Resultater ze integréieren. Mir bräichte méi Europa, wann et drëm geet, ze realiséieren, datt e Staatsbierger vun deem engen och kann an engem anere Land positiv oder negativ getest ginn. Mir brauchen e System, deen et, deen de Lëtzebuerger, deen zu Pärel wunnt, datt mer deen net als Non-résident vläit kategoriséieren a gläichzäiteg awer de Frontalier, deen de ganzen Dag zu Lëtzebuerg ass, datt mer deen awer och als Non-résident am Ament kategoriséieren. Et mécht déi ganz Kategoriséierung an Natiounen, mécht an deem heite ganz spezifesche Kontext, an éiert elo eng Fro vun dohannen aus dem Eck kënnt, ech schwätze vun dësem spezifesche Kontext, et geet ëm Mënschen, et geet ëm Mënschen, déi krank kënne sinn, an et soll eis egal sinn, ob dat een ass, deen an Däitschland wunnt, a Frankräich, an der Belsch oder zu Lëtzebuerg. Wat wichteg ass, ass, datt mer Infektiounsketten ënnerbannen, a fir dat ze maachen, hëlleft just eppes, Testen, testen an nach eemol testen. A wa mer da genuch getest hunn a mir fannen déi eenzel Infektiounen, da muss een hir Kontakter tracéieren, fir och sekundär Infektiounen ze fannen. An och do si mer u sech gutt equipéiert. Här President, een, dee behaapt, datt déi héich Infektiounszuelen, vum Large Scale Testing géife kommen, dee benotzt Trump-Rhetorik. Dee benotzt Rhetorik fir Leit Angscht ze maachen, fir de wëssenschaftleche Fakten net an d'Gesiicht ze kucken. Well um Enn vum Dag, an dat huet de Kolleeg Marc Baum hei gesot, D'Prevalenz bei de Large-Scale-Tester ass relativ stabil. Wou d'Infektiounszuelen an d'Lut ginn zu Lëtzebuerg ass bei de symptomatesche Fäll, ass bei deenen, déi tracéiert ginn. An genau déi géife mer warscheinlech och anescht fannen. De Large-Scale-Testing hëlleft eis ebe grad déi ze fannen, déi an anere Länner duerch d'Masche falen, déi do duerch d'Netz ginn an déi dann potenziell erëm méi Leit infizéieren. Den ECDC, oder op Franséisch Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, huet a senge Lignes directrices festgehalen, datt eng grouss Testkapazitéit am Interessi vun enger epidemiologescher Iwwerwaachung, der Fréierkennung an dem Traçage läit. Dat si ganz vill komplizéiert Wierder an engem Saz fir ze soen, Wee méi test, dee bekämpft d'Krankheet méi effikass. Elo ass et esou, datt mer zu Lëtzebuerg, dank dem Etat de crise, kuerzfristeg e Large-Scale-Testing kruten an och duerch eng kreativ Ausleeung vun de Marché-publicen, datt een engersäits e Marché public oder besser gesot eng fräihändeg Ausschreiwung mécht fir 39 Komma eppes Milliounen an dann en Don vun Test-Equipementer, hu mer et fäerdegbruet, fir e Large-Scale-Testing séier op d'Schinnen ze bréngen. Dat kéint ee lo kritiséiere wéinst der Form. Am Fong ass et awer dat, wat mer gebraucht hunn. Am Fong ass et dat, wat eis erméiglecht huet, déi zweet Well, déi op eis zourullt, mat Zäiten ze erkennen, éiert vläicht och aner Länner se erkennen. Dat heescht, mir sinn u sech gutt opgestallt mam Large-Scale-Testing. Wat schued ass, an och dat gouf haut schonn ugeschwat, ass, datt mer um Enn vun dësem Mount den LST, de Large Scale Testing, am éischte Programm ausleeft an datt mer u sech vun dem 27. Juli bis den 31. August haut nach kee Programm hunn. D'Madame Ministesch huet eis de Moien an der Kommissioun enker drop higewisen, datt d'Verhandlungen do gutt stinn. An ech hoffe wierklech, datt déi Verhandlungen aboutéieren an datt mer weider kënnen testen, net nëmmen am Interêt vun de Leit, déi schaffe ginn, mee virun allem och am Interêt vun deene Leit, déi engersäits an d'Vakanz wëlle fueren, well ëmmer méi Plaze brauch een en Test. An do, an deem Kontext, wéilt ech dann awer trotzdeem eng Fro opwerfen, wou de Kolleeg Engelen schonn op der richtger Pist war, mee wou ech awer nach eng weider Fro hunn, dat ass déi vum non-accredited test. An do ass meng ganz konkret Fro un d'Madame Ministesch herno, Wat kéint dovunner de potentiellen Impakt sinn, Op Länner, déi deen Test froen. Stelle mer eis vir, ech reesen an e Land, wou den Test gefrot gëtt, an do steet drop, datt et en net akkreditéierten Test war, dee gemaach gëtt. Sinn eis diplomatesch sinn eis diplomatesch Institutioune esou opgestallt, fir deene Länner, déi Tester haut froen, ze erkläre firwat dee Saz drop steet? A wann net, brauche mer net vläit ebe grad e Certificat, deen dat nämmlecht attestéiert wéi um offizielle Labosresultat steet, mee dee Saz net drop huet? Ech weess, datt um offizielle Labosresultat dat warscheinlech muss drop stoen, op Basis vun enger Obligation légale. Et muss een awer do eng pragmatesch Léisung fanne fir déi Leit, déi beim Reesen esou en Negativtest musse virleeën a potentiell riskéieren, hei refouléiert ze ginn. Dat Zweet ass, ech schwätze vun Teste virum Reesen. An ech begréissen do absolut d'Flexibilitéit an d'Vitesse, mat där d'Regierung et erméiglecht huet, datt Residenten an och Net-Residenten, well et geet iwwer d'Matricule, déi reese wëllen an e PCR-Test brauchen, dee kënnen ufroen iwwer de Large-Scale-Testing. Ech hunn awer e klenge Bémol, an dat hunn och d'Fuerscher e puermol gesot, datt mat de Retouren aus de Vakanze potentiell natierlech och de Virus erëm importéiert gëtt. Dat ofhängeg vu wou d'Leit kommen. Deementspriechend ass ee vun de Pilieren am Large-Scale-Testing, dee virgesinn ass, D'Porte d'entrée vu Lëtzebuerg, de Kolleeg Gusty Graas huet dovunner geschwat. En huet gefuerdert, datt et och eventuell op Autobunnsraststätten oder op anere Plazen, wou ee mam Auto ukënnt, ugebuede gëtt, fir et ze facilitéieren. Här President, léif Kolleeginnen a Kolleegen, ech erlabe mer hei am Numm vun de Piraten eng Motioun ze deposéieren, wou mer d'Regierung invitéiere géifen, fir jiddereen, deen aus der Vakanz erëmkënnt, respektiv Leit, déi op Lëtzebuerg areesen oder um Retour aus dem Ausland sinn, d'Méiglechkeet ze ginn, iwwer en änleche Formulaire wéi dat elo fir déi, déi ausreesen, de Fall ass, fënnef Deeg no hirer Erëm-Arees kënnen en Test unzefroen an deen ze maachen, deen am Sënn vun, datt se sech selwer melle fir getest ze ginn, fir esou Infektiounsketten, déi eventuell am Ausland entstane sinn, ze briechen. Genau dat proposéiere mer aus deem ganz einfache Grond, well et irrealistesch ass ze mengen, datt mer just iwwert de Sampling vum Large Scale Testing déi Leit alleguerte géife fannen an et och soss dateméisseg ganz schwéier gëtt fir erauszefannen, ween da gereest ass. Merci. Dann, Här President, léif Kolleeginnen a Kolleegen, wa mer eppes aus der Coronakris léieren, dann ass et, datt d'Situatioun vun haut op muer ka changéieren. An an dëser Zäit ass näischt esou al wéi d'Zeitung vu gëschter, deelweis esouguer d'Zeitung vun haut, wéi mer haut gewuer goufen. A wa mer haut nach op enger rouder Lëscht stinn, da sti mer muer vläicht schonn op enger grénger Lëscht, well aner Länner eis ëm eis Teststrategie beneiden. Mir Pirate plädéieren dofir, an dëser Fro e kille Kapp ze halen an eis op d'Rigueur vun eiser Lutte géint d'Pandemie ze konzentréieren. Dat Wichtegst ass, léif Kolleeginnen a Kolleegen, datt mer kohärent, trei zu eisem Prinzip Gesondheet steet un éischter Plaz bleiwen. Mir Piraten hoffen och, datt duerch dës zweet Phas nach ganz nei, wichteg zousätzlech Informatiounen séier kënne gedeelt ginn. D'Madame Ministesch huet eis dat de Moien an der Kommissioun versprach an ech hunn et och de Moien an der Kommissioun gesot, Mir hunn haut méi Informatioune wéi bei der éischter Well. Mir hunn haut méi Informatiounen, wéi um Enn vun der éischter Well. Loosst eis deen Echange weider ausbauen, loosst eis faktebaséiert, evidenzbaséiert Décisiounen huelen an esou dës Pandemie zesumme weider bekämpfen, och mam Large-Scale-Testing. An dofir stëmme mir dëse Projet mat Houfert mat. Ech soen Iech Merci. Merci villmools, Här Clement. D'Regierung huet d'Wuert, d'Madamm Gesondheetsministesch Paulette Lenert.